Quartierskultur. Lëtzebuerger Musek am Gespréich. Egal ob Rock oder Klassik, hei ass all Stil wëllkomm. Quartiers-Kultur, Lëtzebuerger Musek am Gespréich. Salut an häerzlech wëllkomm bei enger weiderer Folg Quartiers-Kultur. Kéiskultur, mee ech sinn haut net alleng, bei mir ass elo de Gilles vun Kaméidi, Luxembourg Finest Metal Podcast. Gudde Mëtteg. Gudde Mëtteg Charel. Gutt heihinner fonnt? Absolut. Also ech soen absolut, mee jo, wann s de d'Gebai net kenns, da stees de effektiv mol vun der Dier. Mee et ass awer gutt gaangen, vun deeër alles gutt. Jo, jo, ech war elo e bësselchen zu Wasserbëlleg an de Regional-Express eran, deen hat natierlech fënnef Minutte Verspéidung. Ech hunn awer rechtzäiteg gepackt, dat heescht. Du waars pünktlech. Ech kann dir näischt soen. Alles gutt. Ma wéi kann een dann engem, dee Kaméidi lo net kennt, erklären, wat dat ass? Ma u sech, also u sech si mer net esou wäit vuneneen an der Ideologie, wou däi Podcast oder Kach Kéis Kultur an eben Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast, maachen. Mir sinn e Metal Podcast, heescht mir maachen oder mir schwätzen ebe gären iwwert. virun allem och déi lëtzebuergesch lokal Metal-Zeen, wou an de Medie leider och ganz oft vergiess gëtt. A mir probéieren dat Ganzt awer natierlech och auszebauen. Mir bréngen eis eegen Experienze, well mir allen zwee, also de Pit an ech, wou dat gewéinlech ophuelen, sinn allen zwee passionéiert Metalheads, gell, a lauschteren och gären dee Stil vu Musek. An da geet, da schwäift dat ëmmer ebe gäre bëssen aus. Mir soen eis d'Genre, wou mer gären, eis Favorite Bands an esou Saache wéi dat. An jo, do si mer och elo schonn eng Zäitchen domat am gaangen. Ech meng et gi elo geschwënn dräi Joer an jo. Iwwer also hutt Dir dann ëmmer en Invité oder schwätzt Dir ëmmer einfach esou mat Iech, also zu zwee iwwer Metal? U sech, u sech dat, also d'Idee huet ugefaangen, wa mer elo zeréckginn, mir hunn eis soi-disant gegrënnt an der Pandemie, well mer eis eben net gesinn hunn a mir konnten net ganz vill maachen. An da war halt online ophuele war halt eng gutt Solutioun, fir dann eben och gären ze schwätzen. An an deem Fall war et u sech séier entscheet bei eis, iwwer wat mer géinge schwätzen, well mer eben all zwee Metal gären hunn. Da hu mer gesot, okay, wéi gi mer déi Saach un? Well wéi déi Fro, wou s du och elo grad gestallt hues, wéi kann een engem erklären, wat ass Kaméidi? An och vum Numm hier. Kaméidi, sou ass fréier, also wéi ech kleng war an, oder kleng, äh, Teenager an ugefaangen hu Metal ze lauschten, huet et geheescht, Mat ee Kaméidi méi lues, ne? Well kee wierklech kann eppes domat ufänken. An ähm, hu mer geduet, okay, mir wëllen dann de Leit awer och bäibréngen, okay, wat wat ass Metal? Et Metal ass net gläich Metal oder zum Beispill, wéi s de gesot hues, mir hunn och deelweis Band-Invitéen vu Lëtzebuerger Bands, wou dann och an eiser Show dobäi sinn, iwwer hir Experienzen an och iwwer hiert Groussginn an der Lëtzebuerger Metal-Zeen schwätzen. Dorëmt, also, an dat ass och eppes, wat mer probéieren, esou gutt a esou reegelméisseg wéi et geet à jour ze halen. Dat heescht, Dir hutt och Invitéen. Wéi sicht Dir Iech déi Invitéen dann eraus? Dat ass u sech ganz einfach, well ee grousse Virdeel bei der Metal-Zeen zu Lëtzebuerg

Déi ganz Zeen evoluéiert no natierlech an et kommen ëmmer nei Saache bäi, Bands verschwannen an da schreift een déi einfach un, voilà, hutt der Interesse bei eis matzemaachen? Dat ass natierlech och eng kleng Promotion fir si an indirekt och fir eis eng gutt, eng gutt Léier. Well ech mengen, mir hunn dat do och ne, net einfach gesot, okay, mär wëssen, mir wësse wien interviewe mécht. Mir hunn eis do einfach an d'kaalt Waasser gehäit an ech mengen, do weess du och, wéi et ass, gell? Ja, ja, ja, sécher. An dat ass, jo, keng Ahnung, dat, dat ass zu enger Passioun ginn an, jo. Mä déi zwee da selwer och Musek? De Pit lo net. Ech maachen säit, uh, wéi laang ass dat elo, also ëmmerhin schonn 20 Joer wäert ech awer elo schonn Gittar, elektresch Gittar spillen. An natierlech bass de dann och e bëssen an esou, ech soll emol an de Bands ronderëm kommen. Du hues ëmmer iergendwéi ee kannt, deen an iergendenger Band gespillt huet, mat deem s de da mol eng Jam Session oder esou has. Dat war, also dat war mol meng, mäi Groussginn an der An der musikalescher Zeen, soit disant. Och dann Metal oder wat fir eng Genren? Äh, also um Ufang, ja, Metal war ëmmer e Begrëff doheem. Also bei eis doheem ass ëmmer Musek gelaf. Hard Rock, Classic Rock an dann och méi spéit ebe well ech méi dann och Tisch mäin eegene Wee gaang sinn, ass dann de Metal dobäi komm. An ech sot, oh nee, sou eng Gittar, wa se schonn, wa se schonn muss gutt kléngen, da gutt haart. An dat war esou d'Approche, wou dobäi erauskomm ass. Wat fir eng Bedeitung huet Metal dann hei zu Lëtzebuerg? Ass dat staark vertrueden oder éischter manner? Et ass méi staark vertrueden, denken ech, wéi vill Leit mengen. An d'Zeen ass definitiv méi grouss, wéi ech et an Erënnerung hat, well een natierlech och net all Dag kann op Concert goen oder all Dag sech kann informéieren, wat do leeft. Mee definitiv huet sech eppes gedoen an deene leschten, soen ech emol, 15 Joer ass ass d'Zeen explodéiert. An ech menge mir kënnen plus minus elo, ech ka lo keng genau Zuele nennen, mee ech denken awer ëm déi 80 Local Bands wäerte mer awer hunn. An ech mengen dat geet net duer. A wéi gesot, et kommen der warscheinlech all Dag bäi. Ja ja also 80 lokal Bands, ech mengen ech hätt iergend sou eppes iwwer 110 mengen ech Wéi gesot, gesinn. wéi gesot, do sinn der warscheinlech och nach Ähm. dobausse wou néierens festgeschriwwe sinn oder Ja vläit ja nach ja. jammen doheem, ne? Also dat ass op jiddefalls gutt vertrueden an ech mengen dat ass och eppes, ähm, op wat mir als Lëtzebuerger dann an deem Fall, oder als Leit wéi s du an ech dann, déi och gären iwwer Musek an an iwwer déi Leit, déi déi Musek maachen, schwätzen, soen ech mer, do kann ee scho stolz sinn, datt do awer eppes ass, ne, a wat scho säit Jore besteet, ne. Jo, jo, definitiv. Also ech mengen, ech hat nach keng wierklech Metal-Band hei a mengem Podcast. Hard Rock hat, jo. Ech mengen du has den den Dave vu Blanket Hill. Ja dach ja. Dat kann een esou éischer schonn als Hardcore Metal astufen, wa mer elo ganz spezifesch ginn. Mee jo dat do kommen. Naja Blanket Hill, deen Interview hunn ech opgeholl un dëser Plaz nach eng Kéier Merci un den Electric Avenue wou ech dat Ganzt opgeholl hunn mat mengem klengen Tesca mam Electric Avenue. Ech hat geläuscht, dat war op jeden Fall ganz gut ginn, war fir d'Situatioun net esou opzehuelen, sech mam Chapeau. Ja, ja, hie gouf da grad an deem Moment tätowéiert. Ja, ja, ja. An ech war esou, wéi soll dat do funktionéieren, wann hie grad tätowéiert gëtt? Mhm. Hun dat awer to deen net gemierkt, menger Meenung no. Huet sech déi ganz Metal-Szene dann an deene leschte Joren eenzi verännert? Wat ass do geschitt? Verännert? Ech mengen, dat ass éischter déi Fro, Et ass natierlech, datt sech eng Zeen verännert. Dat ka lo gutt, dat ka lo schlecht sinn. Also esou wéi ech dat emfannen an dat wat ech matkrut, ech soll emol meng Glanzzäiten, wou ech dat Ganzt wierklech esou entdeckt hunn an nonstop Concerte gaange sinn, mech deplacéiert hunn op alles wou ech konnt goe fir ebe mat deenen och mat deene Leit ze kommunizéieren, ob dat lo Kollege waren oder nei Leit déi bäikomm sinn. Da soen ech mer just, Jo, et huet sech definitiv eppes gedoen an där Hinsicht. Verännerung war hei eng gutt Saach, well et och, denken ech, méi oppe ginn ass no baussen. Sou. Wat sinn dann lëtzebuergesch Metal-Bands, déi ee wierklech recommandéiere kéint? Huh, do sinn der vill. Bon, Blanket Hill ass definitiv eng vun en, vun enge wou mech perséinlech an deene leschte Joren, also och d'lescht Joer mengen ech, en neien, neien Album erausbruet huet. Do war ech wierklech erstaunt, wéi gutt dass Hardcore Metal Musek ka sinn, ass natierlech näischt fir schwaach Nerven deelweis, dat ka scho ganz haart ginn. Aner Metal Bands, mir hu Scarred, mir hunn Fusion Bomb, mir hunn, oh Mamm, Miles to Perdition, natierlech och scho Bands wou et leider net méi ginn, wéi Exinferius, dat ass elo eng Band mat deenen ech zum Beispill grouss gi sinn, der Death Dump, Alles ganz spezifesch Nimm, mä déi sinn awer Deel vun der Geschicht vun der Zeen. Ginn et dann hei zu Lëtzebuerg iergendzwelch Evenementer oder Festivals, déi lo wierklech nëmme Metal sinn? Absolut, absolut, do ginn et der souguer e puer. An ech mengen, an där Hinsicht kann ee soen, datt déi Evolutioun huet een haaptsächlech do gesinn. Mä, mä also ech soll emol, de Lëtzebuerger Metal-Mekka ass zu Koplescht, de Kopleschter Metal Festival, deen et elo schonn eng gutt Zäitche gëtt, wou dann och eben nach aner Bands wéi Desdemonia, wou ech menge schonn d'Pappe vum Lëtzebuerger Metal kann ee se nennen, déi ginn et scho ganz laang. Dann hu mer nach Hall O' Metal, wou éischter am Süde vertruede sinn. Mir hunn Associatiounen am Norden, Éisleker Metal Frënn, EMF, wou selwer Concerten organiséieren. Also do ass genuch do. A wéi gesot, den Déngens ass, wann een net an der Zeen ënnerwee ass, da geet een dat natierlech och net sichen. Mä et ass definitiv genuch Präsenz do, denken ech, ob dat elo Süden, Norden, Westen, Süd, Osten ass. Ne? Also, do si scho genuch Festivals. Okay. Lo eng Fro, lo kommen ech mat deene ganz schwéiere oh, oh, Froen. Oh, gëtt interessant. Mir waren op engem Festival, op engem Festival gëtt et en Line-Up. Mhm. Wat géifs du an e Line-Up setzen, wann du dir dee kéinst zesummestellen? Vu lokale Bands oder international? Well do ass natierlech, dat ass eng schwéier Fro. Hm, hm. Also wann, wann ech elo kéint moi, moi e Festival organiséieren, da géing ech, jo, da géing ech definitiv mol Skart huelen, well déi eng absolut top Bühnepresenz hunn an och eng Show, wou sech gewäsch huet, kann ee esou soen. Jo Mel's the Perdition kann ech ëmmer rëm kucken, dat dat dat ass top. Pleasing och eng ganz wichteg Band, hunn ech vergiess, wou zeréischt an den Post-Hardcore geet, awer ech denken hir Verwuerzelunge sinn och am am Metal iergendwou ënnerwee. Jo an dann natierlech international, oh freck do do muss ech e bëssen iwwerleeën, do sinn der ze vill fir se mengen ech alleguerte beieneen ze nennen. An dann huet de Line-Up herno sou 100 Bands oder sou, an dat ass jo net den Zweck vun der Saach. Ech hu virdrunner elo nach, wou ech komm si, gesinn, Dir krut e Podcast Award. Ass dat richteg? Jein. Mir sinn, d'lescht Joer si mer vun rtl nominéiert ginn, fir eeben un deene rtl Podcast Awards matze also matzeman, well mir eben nominéiert waren. Mir hunn zwar leider näischt gewonnen, mee ech mengen dobäi sinn ass alles an äh, et war awer och fir eis e bëssen erféierend festzestellen, dass ah, so zwee Dudes, déi doheem online ophuelen ginn fir se eppes nominéiert. Podcaster, wow. Äh, äh, äh, voilà, e Post- Podcast einfach äh, Award an dann einfach do nominéiert ginn. A wann ech richteg gesinn hunn, si mer ënnert déi éischt 15 komm. Ech ka mech awer elo ieren, ech wëll elo näischt Falsches soen. Ech menge schonn. An dat war awer schonn, fir eis war dat eng Réussite. An dat huet och e bëssen natierlech gehollef, eis ze pushen no baussen. An dann och, okay, mä mir wëlle méi maachen, mir wëlle méi, mir wëllen de Metal méi no bausse bréngen. Ob dat elo lokal ass oder mëttlerweil och international. Also et muss méi iwwer Metal geschwat ginn an de Medien. Dat ass emol, ech mengen, dat ass de Slogan, mat deem mer kämpfen. No wat fir enger Zäit gouft der dann do vun rtl do selektionéiert? Also wéi laang hutt der dee Podcast scho gemaach, virun datt se vun rtl do. Ma also am am Oktober elo dëst Joer sinn et dräi Joer, datt mer dat maachen. An wann ech mech richteg erënnere wäert et sou annerhalleft Joer gi sinn, du also annerhalleft Joer duerno, wou se eis dann einfach eng Mail gemeet hunn, voilà, Dir sidd nominéiert, kommt dann an dann an da kucke mer weider. An da war mer natierlech, wéi gesot, e bëssen erféiert. Ja. Wat sinn dann hei zu Lëtzebuerg déi Genren oder Subgenren vum Metal, déi besonnesch beléift oder gutt representéiert sinn? As, dat kann een och erëm aneschters dréinen. Also e Genre, wou hei ganz vill gemeet gëtt an och ganz vill vertrueden ass, dat ass eng Variatioun vun Death Metal, well wéi gesot de Metal ass net nëmme Metal. Do ginn et ja, ja. eng jett Subgenre ass ne. Ech hun hat do eng Lëscht ugekuckt ah, ja, ja, das, das, also. ah, ja, ja, ja. Fir, fir alles gëtt et Deppes also méi den schwenken Death Metal an Metalcore a sinn ëmmer gär Begrëffer, wou hei zu Lëtzebusch optauchen. Bands wou lo manner zum Beispill, wann ech dat och däerf esou soen, wou manner representéiert sinn, dann sinn esou Genrer wéi méi symphoneschen Power Metal, wou eng ganz spezifesch Aart vu Musek mécht. Symphonesche Power Metal. Yes, genau dat. Geil. Genau dat. Dat kléngt, dat kléngt epesch an et ass och deelweis epesch. Wat ass dann däin favorite Song? Mäi favorite Song? Oh, du iwwerrascht mech hei mat Froen, op déi ech net Ja, gefaasst war. ja, ja. Ah, ist clever, Dofir clever, sinn ech clever. do. Dofir bass du do an du mëss dat ganz gutt. Mäi favorite Song, also ech kann der mäin aktuellen favorite Song nennen, äh, dat ass vun enger éisträichescher Band, äh, wou och gutt Kollege mëttlerweil sinn. Äh, déi Band heescht Hills Like White Lions an de Song vun hirem Album Meander ass äh, Part One Choral heet et. Dat ass en e richteg schéint Lidd, ganz progressive Post-Metal. Elo gi mer erëm an d'Genre, mee voilà, dat ass halt esou, gell. Dat ass, meng ech, mäin favorite Song aktuell, gell. Wat häls du da vun deene Viruerteeler, soen ech elo mol, géigeniwwer Metal. Also do ginn et jo eng Partie. Jo, jo, jo. Also Viruerteeler, ech menge wou nach, wou jidderee schonn héieren huet, Metal equals Satanismus an equals béis sinn an Ech kann déi Approche iergendwou verstoen, fir een, wou na ni sech iergendeppes ugelauschtert huet oder wou ëmmer just deen Image huet vun enger Persoun op enger Bün, wou zum Beispill ganz a Lieder a Nieten a Devil Horns weist. Natierlech ass dat fir Verschiddener vläicht e bëssen offensiv, mee ech soe mer vu mengen Erfarungen hier, an ech mengen ech schwätzen do fir d'Allgemengheet hei vun de Metalheads dobaussen, et gëtt kee méi relaxen e Festival oder Concert wéi e Metal Concert. Also et sinn alles korrekt Dudes oder oder oder Fraleit, dat ass alles easy peasy, do ass gewéinlech ni iergendeppes dohannert, ne. Ginn et dann hei zu Lëtzebuerg iergendswelch Metal Bands, déi denger Meenung no ënnerschätzt ginn? Jo, definitiv, definitiv. Do sinn Bands, wéi gesot, ech hu virdu gesot, äh, Symphonic Power Metal ass hei am Land net esou de Genre, wou grad erop gekuckt gëtt. Do fält mer och eng Band an, äh, mat deene mär och elo dës Lescht en Interview haten, dat ass Arduinas Dawn, wou Symphonic Gothic Metal maachen, wou ech soen, dat ass top an ech fannen et schued, dass déi Band net méi Recognition huet, eleng schonn hei am Land, wou natierlech ganz schwéier ass fir dann international e bëssen Opmierksamkeet ze fannen, ne? Also ech kenne mech perséinlech net esou schrecklech gutt am Metal aus. Sinn visuell Elementer am Metal dann och, also gëtt dat oft benotzt? Ech denke schonn, dat ass wichteg mengen ech, dat definéiert dann och individuell d'Genren. All Genre vu Metal oder all Genre vu Metal-Band wëll sech iergendwéi ëmmer aneschters presentéieren op der Bün, bréngt aner Elementer eran, ob dat eebe wéi gesot Lieder an Nitte sinn oder sech zum Beispill wéi esou en Een deen aus dem Bësch kënnt, ech iwwerdreiw elo, deen dee ganz vill Blieder am Gesiit huet an esou eng Kriegsbemalung huet zum Beispill oder oder souguer eeben den den Image mengen ech vum vum vun der Schlechtheet vum Metal, de Black Metal, wou s de dee famouse Corpse Paint am Gesiit, de Black Metal genau deen, wou s de Corpse Paint am Gesiit hues, wat prinzipiell wäiss Faarf ass mat mat schwaarz vermëscht, fir dass de eben esou ja esou net amusant ausgesäis wéi méiglech. Mee ech denken dat ass dat ass wichteg fir fir d'Bands, fir dann och sech ze weisen am Sënn vun, voilà, mir maachen dat an soss näischt, acceptéier et. Ech mengen, dat ass fir vill Leit, déi de Genre net kennen oder generell am Metal e bësse Schwieregkeeten hunn, wou fänken ech un, kënne sech domat Ieselsbrécke bauen an dann natierlech och soen, okay, dat do ass elo net Menges, well et mer scho visuell net gefält, denken ech. Vu Black Metal héiert een jo heiansdo deemno wéi net grad wéineg. Wat stécht dann do hannendrunner? Also firwat Black Metal? Also wat ass do? Also vum Numm hier, Black Metal, do huet et absolut guer näischt mat schwaarze Metal ze dinn. Dat ass, dat ass e Phänomen, wou an den Nonzeger opgetaucht ass an der nërdlecher Hemisphär, haaptsächlech an Norwegen, wou sech eng Underground-Zeen gebilt huet vu Leit wou eben wollten, soen ech mol, eng eng gewëss Rebellioun féieren, well se eben wahrscheinlech mat alles onzefridde waren ne. An de Black Metal ass am Fong soss näischt wéi eng aner Produktioun, soen ech emol einfach ausgedréckt. Produktioun vun der Musek ass op dee strikte Minimum reduzéiert. Do ass näischt mat äh, wéi heilo zum Beispill ganz gutt equipéierte Studio. Do kannst doch mat enger klenger Fisher Price zum Beispiel ophuelen. An, an, an ja. da gingen se do mat den Album machen. Dat ass so bëssen de Stil vum Black Metal, wéi en an den Nonscher opkomm ass, gëtt et haut och nach, awer nëmme an der selwechter Form. Das, also historesch gesinn ass et vun engem Jee vun deenen schlechtesten äh, Genren, wou sech nach kann iwwer Waasser halen, op d', esouguer hei zu Lëtzebuerg. Et gi verschidde Bands, déi deem Genre trei sinn, mä et ass elo net de Go-to-Genre, mengen ech, fir, fir d'Lëtzebuerger hei. Wéi gesäis du dann d'Zukunft vun der Metal-Szen hei zu Lëtzebuerg? Also, Wéi gesot, duerch dee Podcast och an duerch d'Connections mat de Leit, wou mär schonn interviewt hunn, soen ech mer, d'Potenzial ass do, d'Bands sinn do a se si motivéiert. An ech gesinn do eng ganz rouseg Zukunft an ech hoffen natierlech dann och, datt déi Bands an och déi ganz Zeen ebe kann e bëssen opbléien. Virdeel ass, Voilà, et, et, et, du fënns et ëmmer méi och an natierlech d'Medien, Social Media hëlleft do ganz vill ne, fir déi Bands an och déi lëtzebuergesch Bands dann an deem Fall. An ech ka mer awer virstellen, datt do an deenen nächste Joren eng gewëssen, eng Revolutioun, en, eng, eng Renaissance vum Metal, wéi se grad am Gaangen ass, äh, wäert stattfannen an och méi Bands dann sech trauen, dann och vläit no baussen ze kommen, déi schonn en, warscheinlech eng Joren existéieren, mee sech net no vir trauen. Ne? Ähm, Metal äh, huet jo och e bëssen eppes mat Texter ze dinn. Mhm. Ginn et dann Metal-Bands, déi Lëtzebuergesch sangen? Menges Wëssens net. Ech will okay beleidegen dobause, mee äh, ech, ech kann mech vläit un verschidde Lidder erënneren. Mee äh, okay, Wann elo Coolfeet an se dobäi hëlt, déi et jo schonn méi do, do si mer nëmmi an dem Metal-Genre ënnerwee. Ech menge wann ech mech lo richteg entzënnen, da muss ech ganz déif a mäin Wëssenspalast siche goen. Ech mengen déi Thrash-Metal-Band Sublight huet och verschidden Texter op Lëtzebuergesch. Soen ech lo mol. Ech kënnt mir krennt kënnt mer bei der Fro grad an de Kapp am Interview mat Freshdax do ass de Saz gefall bei op meng Fro sidd Dir kann een als Lëtzebuerger Band international bekannt ginn? war d'Fro also mat der lëtzebuergescher Sprooch. Si soen definitiv net. Si kéinte sech virstellen, dass bei esou engem déiwe Metal, wou een net méi wierklech versteet, wou s de net verstees, dass een domadder kann. Ech wëll net nee soen, mee ech gesinn d'Schwieregkeet éischter dodran, well als Metalhead, an ech ziele mech selwer dobäi, wann ech en Album kafen, da liesen ech gären d'Lyrics. Ech verstinn se. Mee en internationale ah, wahrscheinlech net. An ech mengen do ass schon Problematik. Ne? Äh, ass Metal dann äh, politesch Musek? Verschidde Genren gi gären an d'Politik äh, sichen, fir sech ze inspiréieren. An deem Fall net ëmmer gutt natierlech, iwwer d'Problemer vun engem Land ze sangen. An deem Fall soen ech mer, den Thrash Metal ass och zu Lëtzebuerg vertrueden, ass zwar éischter elo harmlos am Verglach zu aneren aneren internationale Bands, wou mer elo afalen, mee et kann et ka gären natierlech politesch Hannergrënn hunn, dat ass scho richteg. Wat fir Genre Metal ass dann hei, Subgenre Metal ass dann hei zu Lëtzebuerg am mannste vertrueden? Hm, am mannsten, do géing ech warscheinlech alt erëm de Symphonic Metal, esou Saachen wéi elo, wann ech elo Gréissten nennen, wéi Nightwish oder Evanescence oder esou. Selbst fir dat gëtt, gëtt mengen ech bal net gemeet. Et gi puer Bands awer, ech ka mer och net net virstellen, dass dat e Genre ass, wou wou d'Leit sech gären dozou bewegen oder jo. Dat ass emol aus mengen menger Perspektiv an och vun deenen jo mat deene Leit wou mär geschwat hunn esou. Et ass ëmmer iergendwéi déi selwecht Approche, dass esou ah jo Metalcore, Death Metal, Melodic Death Metal ass alles top, an da wanns du mat bësse méi softe Sache kënns eben wo dann, dann äh, wo dann noch wo dann noch vielleicht eng eng gewissen opernhaft Stëmm oder bei oder so da bësse méi cleane Gesang dann ass gewéinlech so, oh nee dat do ass dat do ass mat ze duuss ne Ech komme nach enker bei Äre Podcast zeréck. Äh, Ja. Wat also ass Äre Podcast dann och eng Form vun Promotioun fir verschidde Bands? Ah, ich hoffe schon ne ich mein, dat war dat war d'idee u sech ne also mir hun dat schon mam mam hanner gedanke gemet dass wammer bands interviewen dass man dat probéieren so gut et geht ma eise moyen no op dat äh, social medias ze promoten an äh, Jo, dofir, ech hoffe mol, dass déi Bands dann iergendwou och esou, jo, vläit Listeners kréien, wou duerch eis eben op déi Band kommen. Wéi huelt Dir Är Saachen da lo op? Ech meen, Du hues mir dat virum, virun dass mer de Mikro elo ugemaach hu schonn eng Kéier gesot. Wéi maacht Dir dat? Bah, wéi gesot, duerch, duerch de Fait, dass et sech an der Pandemie entwéckelt huet, hu mer eis Equipement kaf, Microstand, Mics, an mir hunn et iwwer eng Online-Plattform opgeholl. An vue que dass mär allen zwee aus komplett verschiddene Richtunge sinn, ech sinn aus dem Süden, de Pit ass aus dem Norden, ass et net ëmmer easy fir Zäit ze fannen. Mee mir wëllen dee Fait awer och bäibehalen zu zwee, well ech fannen e Monolog halen ass flott, mee et ass schwéier an ech Féiere gär Conversatiounen an dofir hu mer einfach geduet, mä mir halen dat mam Online bäi. Mir gesinn eis zwar och deelweis an mir huelen dann entweder bei mir oder bei him op, dat kënnt och scho mol vir, mä et ass jo kalennerméisseg gesinn méi einfach et online opzehuele fir eis. Mat Invitien hutt Dir dann do och online op? Jo, jo, dat geet och online, well och deelweils probéiere mer méi wéi eng Persoun, da sinn et der heiansdo mol véier, ech mengen de Maximum wou mer hate waren der fënnef an do war schonn esou, oh ok, dat ass ze vill ze mëschen herno, dat gëtt e bësse schwéier ne. An dofir probéiere mer et op véier Leit, véier Leit ze limitéieren, allergréissten Maximum. Ja. Aus wéi villen Membere sou steet da sou eng klassesch Metal Band am Duerchschnëtt? Also do ass natierlech all Band e bësselchen anescht, mee. Ja ech géing soen eng gesond Zuel wär 4, also eng gesond Zuel, de Sänger, den Drummer, de Gittarist an de Bassist. Vläit spillt de Sänger dann och nach Gittar, Mä dann hues de indirekt fënnef Memberen. Wéi geet et elo mat iech bei Kaméidi weider? Wat steet do dann nach esou um Plang? Oh, dass, et ass vill, vill schonn opgeholl. Wéi mir och virdrun, éier d'Mikroen op waren, hu mer jo driwwer geschwat, dass de och scho fläisseg ënnerwee waars fir dëst Joer. An dat selwecht gëllt och, dat selwecht gëllt u sech och fir eis. Mir hunn Mir hunn nach e ganz Koup Episoden, wou elo dëst Joer kommen, a mir ginn och esou lues op eis honnertsten Episod duer, wou mer eis och amgaang sinn ze iwwerleeë fir eppes ze maachen. Do steet elo nach näischt Genaues fest, mee et ginn genuch Ideeën. An jo, also et geet, geet weider an ech denken, mir sinn do allen zwee och nach absolut motivéiert, fir dat, fir dat Schëff do weiderzeféieren. Dat heescht, bei der wéivielter Episode sidd der elo, wann der op déi honnert kommt? Also mir, opgeholl sinn der schonn, solle mer déi 85, dat ass opgeholl a ready. An ech menge beim Release si mer bei der 81. oder 82. Ok, ma vun deene Saachen, déi ech mer hei elo preparéiert hunn, war et alles. Mir kënnen awer elo gären nach e puer Lidder spillen. Wat géifs du do elo huelen? Ma wanns du dat fënns, mäi favorite track, absolut gären. Ok, ma da maache mer dat esou. Hues du soss nach iergendwelch Wënsch fir elo nom Interview? Ech géing einfach mol soen, éischtens mol e grousse Merci, dass ech konnt hei sinn, ne, an dass mer. Ech soe villmools Merci, dass de komm bass. Ëmmer gären. Wéi gesot, ech sinn net wäit, ech schaffen an der Géigend, dat arrangéiert mech. Jo, an ech ging soen fir déi Leit wou dech sou wéi ons fir d'éischt ulauschteren, soen ech mer, gitt Metal eng Chance a gitt och dann indirekt der lëtzebuergescher Kultur, wou awer wichteg ass, eng Chance an lauschtert iech et un. Voilà. Ganz genau esou hat ech dat och gesot. Jo, also wéi gesot, lëtzebuergesch Musekspodcasten. déi éischt Kéier bei mir elo, wou en anere Podcast mat derbäi ass. Wéi vill Musekspodcast gëtt, ginn et elo nach eenzel, ofgesi vum Radio Ara hei? Wat fir Musekspodcast ginn et do nach? Ah, das eng gutt Fro. Also ech weess, wéi mir, ech hu sou laang gesicht, ech hu sou laang gesicht. Wéi, wéi mir gesicht hunn, well mer natierlech och kengem wollten d'Aarbecht klauen, ne? Oder ja, ja, ja, natierlech, weess de, du wëlls net an en fäerdeg Nascht sëtzen, du wëlls deng eege Spuer hannerloossen. An do hu mer laang gesicht, a mir hunn bis dato Kee fonnt deen dat mécht wat mir man. Do hu mer schonn ok gesot, dat ass schonn mol net schlecht. Maja ech hunn elo just Iech fonnt an natierlech de Blue Bastard hei vum Ara, ja, kloer, deen ja. hëlt direkt hei am Studio niewendrun, ja. also ass dee live all Méinden, ech mengen dass vun hallwer 7 bis 8 oder sou wann ech mech net ieren. Do war ech och äh, d'lescht Kal live, dat heescht lauschtert op alle Fall gären enke ran. De Post ass op Facebook, do kommt Dir direkt op de Link. Oder halt iwwert d'Websäit vum Radio Ara, www.ara.lu. Do fënnt der dat dann och ënnert dem Bloe Bastert. Wéi gesot war et dat elo vu mir. Dir hutt Instagram, wou sidd Dir do? Instagram, Kaméidi, Slugs Finest Metal Podcast, voilà. Jo dat misst dat sinn. Jo wéi gesot ech sinn ënnert. Ginn der net vill, also där där fannt dat. Jo also Kaméidi misst ee fannen. Voilà. Wéi gesot ech sinn ënnert Kach Kéiskultur op Instagram, Facebook an deem ganze Buttek do ze fannen. Lauschtert natierlech erëm hei eran an natierlech och bei Kaméidi. Ech sinn erëm hei nächste Méinden um 15 Auer hei bei Radio Ara op de Frequenzen 102,9 105,2 an 87,8 fir de Süde vum Land. Villmools Merci, dat der haut erëm derbäi waart. Bis déi nächst Kéier, wéi gesot Méindes 15 Auer, Radio Ara an Ciao, ciao.